12 o'clock nanga muri bwanji nkocha dzina idza dziko langa dzina kukana national driver rapsono mari tiri kumana sono paprogram eh, panational fm oh, pakagwenteza 12 o'clock naticheza tikuenda pang'ono pang'ono nditenge mpato meko yemikoya ndachimeneka eh, clifford bhaveri kuti aiziko kwambira chimwene nanotsomo fm eh, nepenyuro inoti tapi tapi mm. ndonzi rapsono mari the national driver tadaizizoka sangana ka e, pazuva ranasi musi wechina e, china chinotapira tichange tichese kupfeka zvinobata kanguva dza 12 oko pakati pousiku nditore mukana unotenda ka e, savira wangu ka e, clifford baloi wamamina yabva nenguva dza 6 suka pane zvinotaiwa ndanozorera baloi muchazonge mina zvekare ka mune zvimwe zvirongwa tizotenda chose rega timbo chimhanya kubva iko zvinobata ka 12 o'clock asi iko zvino izvi tova sosisa munoziva ka eh, musi wechina wega wega china chega chega tinotanga ka nechina chevaimbi ikureva kuti aiwa tinenge tine vaimbi vedu muno munyika yezimbabwe vakasiyana siyana vanenge vachibva munzipo dzakasiyana siyana ah, vanenge vatiigira ka zvitsva nekudara kadonzo riri kuda kuti ka tivaunze kwamuri munzwe kuti ivo zvingani zvavanenge vatiburira zvitsva

Zvakonzera chambwa iro mudzinza medu. Zvakonzera chambwa iro mudzinza medu. aichokwadi matero ukazoona ka Tinoda kufamba wakushedzera kuti midzimu matigezera maoko isi tichida kuzviturira kumidzimu midzimu yebva yakuramwa yaita kusasamura unoona moto ah, pane pasina kumira mushe kaipapo atu aita moroterereka mm. and hey mimbo watinaye pazuva ranasika mm. akwapedza ah, kambo kana dziko zvinjeke right zekaiti zvopera pakao mwari wadenga tinochemera kwamuri
kuti ndiani kwari mustudio pazonasimkoma makadii abatiririt makasimbawo here ini ndinotamba hangu ini kuti sei kunobviwa ha ah, kwabviwa kutsvene chose right tokuchingamidzai pachirongwa chedu kachina chevaimbi panational fm naiwa neni ndinofara kuva pano mhm. mm, zita ndinoti actor bravo matovo actor bravo eh, matovo ndichibva nepamberengwa zvinofadza chizo pamberengwa papi pavo pamberengwa padhanga muposi handiti kam eh.
right kuberekwa chako yemaberekwa kupi gore ripi ndakaberekwa kumberengwa kwakari ikoko mm. gore ra 1989 musi wani 14 april aiwa zvinofadza chose rit chikoro makazofumwa yakuyo ndakadzidza ikoko kunonzi kumagavakava primary school mm -hmm. then secondary mm -hmm.
zvinowanika mukurarama rit eh, zvemimhanzizi zvakatangira papi mukoma hector bravo zvemimhanzi zvakatanga tichiri vadiki i think kuzvi six seven years ikoko tai ko- kumaraini kwedu kumberi kwa kune muti unonzi mupepe so tai- taiveza muti iwoyo to- to- tochera kakomba so tovhara pamusoro pe- pegomba riya nekazenge so then totsvaga twine togadzira zvitanda zvokuti machuning pegi kumberi kuya totoridza magitari acho saka hatina zoramba tichizviita because eh, vabereki vaiti handizvechirombirombe saka hapana aifarira kuti mwana wake ange aita zvamagitari mhm. saka taiti sometimes waenda kunofudza mombe pai pai pakusodzoka unoona gitare riya ratoveswa moto ratodziisa mvura yegesa saka ndakatombozozviramwa ndikati ndita ndisiyane nazvo saka ndakazoti ah, zvinhu zvinenge zvingori mauri eh. zvinonetsa kusika mhm. ndakazongoti ndava kusouth africa futi ndikangonzwa dhimoni riya richindibata futi mhm. ndikabva ndakakutenga futi magitare futi ndikadzokera futi mufield tatitika mhm. saka eh, bravo kureva kuti eh, kana usina kupwanyirwa gitari nemubereki panotaurwa nyaya dzemagitare nyarara ah, haisi nyaya diki because machallenges takasangana nawo mahombe iwe kuti urigadzire gitare funga yokuveza ah, urigadzire apa twaini iwe hauna kubasa kwaonende kwakuti ungatenge twaini twaini yacho hatiri kuzoona kuti mawaniro acho awaziva awaita twaini yacho iyoyo saka taitoti
mombe dzaisvika pakupinda muminda yavanhu tiri busy nokugadzira magitare saka takararama upenyu hwairwadza zvisingati saka kuti tichizosiya manje eh. so zvikanzi zvatadza kubhadhara sei hatisi kuzosiya mhm. tinoramba takatsika because zvinhu zviri mauri chinhu chiri mauri hachigona kugona uchisiya asi kana uriwo uri mazviri
unenge wapinda mazviri usiri mazviri mhm. eh, kana zviri mauri hazvoramba zviinewe
Eh, izvo ndezveku mm, eh, muchiri vafana izvo Ehe. right wakuda kuti sika sika wakuda kuita serious zvakatanga papi zvakauya sei Eh, ndakabva ndaita imwe plan ndikati kuti ndinyatso kusangana navanhu vane ruzivo ndingaita sei ndakabva ndacreata whatsapp group zvichakutanga kuma 2010 11 ikoko ndizvozvo saka muwhatsapp group muya ndaingoyedha mumwe munhu wandee ndangosangana naye nenumber dzake ndisati andane zvavo zvemunyosiki mhm. saka ndakazosangana na dikson siwela namadebhedha vayambishanda kwafestifal ayo saka ndikavaudza kuti vakomana inini ndoita ndosvivira ndizoitawo zvemusic one two three because imi ndii mune ruzivo ndimambofamba mundimai eh, ndoda kuti timbochenda tese munichindiratidza kuti zvoitwa sei mhm. akomana ah, vakandigamuchira vane maoko maviri because vanga vachangobvawo kuno kuvava kusouth africa ikoko osaka makasangana kuri kusouth africa takasangana kusouth africa ikoko mhm. tikabva tatanga kubatsira rimwe band remwe muimba inzi lenzo mhm. ndopakatangira jeni yacho 2016 lentsoko leonard banga leonard banga eh, eh, eh, leonard banga ndio ndaita mabacking vocals kwa leonard banga then saka tiri mpaka tipukisa maprojects abanga taitavo adixon namadevede paside iwo mhm. ndichiita mabacking vocalist futi ikoko saka takazoti 2017 tikabva taburitsa album rechikwata cheokinawa sounds then 2019 tikaburitsa futi rimwe album tikabva tatoseparate ndikabva ndatanga kutanga zvangu bcause ndandava kuziva kuti zvinoitiwa sei mhm. ndaida kuda kungotora pa ndozimbotaura naye zvangu
wezhira alenso ndomuziva zvibhurire zvaanedaro right um, zvinofadza chose tanzwa kambo kana dziko zvinjeke mhm. eh, wanga wasangana nematambudziko avo kana kuti pane zvawanga waona eh, zvinjeke
ndakasangana nematambudziko akawanda mhm. because mukurarama uchitsvaga uchi pai pai unenge uchida kuti usvivirewo kuti uite zvinoita vana vevamwe kuti zvinobatika e, ndinongedze panopera gore ndinongedze kuti gore iri ndakaita chakati ndizvozvo saka inini ndakaona kuti inini ndechingoita sometimes ndikawana basa ndechingowana mabasa emapeace job mm -hmm. zvotinongoshanda panguva diki diki wodini omivharana mm.
saka zvakandibata sterek nziye ndakatoifunga nditori pamark pa parobot patotinobata zvokumaketa zvo mm. saka ndikati inini eh, vamwe zvava zviri kuvafambira zvakanaka saka inini midzimu yangu iriko here iri kumbondionawo here kuti ndiri kuzamira kuti ndishavire vana vavo mm. kuti vararame upenyu hwakatambanuka bcause pana pakableswa munhu one mufamily mm. anosimudzavo vangu eh, saka indaiti imi mandiramwa here kuti mandigezera maoko
imandigezera maoko itai kuti zvinhu zvangu pandinoshuvira kunotsvaga paipai ndiwanewo something chine pundutso kumhuri yangu mhm. saka ndo pakabvira song zvinjeke aiwa zvinofadza chose right hama vaterere vada kutaura kana bravo 0713938538 0713938538 mokwanisa kutumira whatsapp kana kufona ipapo pa07139385 38 ndiye muimbi watinai ka pazuva ranasika pano panational fm ka muchirongwa chedu ka china chevaimbi mukomana anorowa ka sungura yemhando yepamusorosoro sungura yet its best maunzwa ka mongo wacho right regai panapa ka tiva tasimudza ini rikambo kana dziko mm, dzidzo moto e, kana uchiti dzidzo moto eh, hausi e, kuvhundutsira vana here apa kuti vanobva vati ah, saka munhu ukadzidza unogona kuzotsva futi neupenyu hwacho
eh, dzidzo moto yanga iri kurudziro yekuti eh, sometimes pane mamwe pane pane mavaramwe vanhu vatinokangamwa mulife mm -hmm. kana imi mukandiratidza gwara kuti eh, ndoda kuti fambe zvakadai soso mm -hmm. zvinhu zvikandinakira kumberi ndinokanganwa saka ndaiti ngatipei sando kuvanhu vakati vakatipa gwara mm. reupenyu mm. Eh, tisavakangamwe zvakafanana nemudzidzisi mudzidzisi anogona kudzidzisa munhu kuti azova purezidendi mm. kana kuti azova doctor kana kuti azova pilot but iye anoramba ari ari pasi saka iwo kana vava pamusoro usakangamwa vari pasi rangarira vakakuratidza gwara kuti uzova pauri nhasi kutove zvauri nhasi mhm. ndopane dzidzo morisadzidziso yakakudzidzisa iyoyo eh, iwe ukaenda kuuniversity ukanokura ukanokura wadzoka futi pachikoro ichocho chacho mudzidzisi achiri ipapo eh. iwe wakusvika uchitwa headmaster ari mazvoachiri pasi saka taingoti munhu nemunhu ngatingorambai tingomuremekedza nerespect yaanga agara ainayo because kuti tive nezivo yatiinayo nhasi yakaburikidza neivo vanhu mhm. saka ngatisavakanganwai ndizvozvo zvakangofanana kuti ne vabereki futi eh, machembere madhara ese munhu Eh, mukuru wese eh, ngati- ngatimuchengetei.
eh, timupe ruremekedzo Rure- tiofira. neruremekedzo, nokuti ndizvozvo. zvatiri nhasi zvinenge ndivo zvakabva mavari zvakakomberedzwa navo ndizvo.
right dzidzo moto kwasara seko vincent chimura ari pabhorodhi rapanzi aiwa kamuimbi uyo ka e, voice nemagitare zviri kunyatso kuti tsepete tsepete ngarambe akadaro anogona uyo amkoma bravo vanorowa ngoma ngavarambe vakadaro eh, eh, ndibabatadiwa kumazowe kuiron juke mine mwana wavo kumusha kwangu yokumberengwa ramba wakadaro bamunini remangwana rakajeka chaizo simudza Eh, funhu rokwedu ah, funhu kandira dunhu eh, eh, simudzira ka dunhu rekwedu baba lolo kumberengwa uko kumwembe mm, munanyatsotarisa zveduwe ka musati musati masenda matext apa veduwe munoshaishira foni dzacho dzakanyangwarisa idzi dzinoenda mberi amubvangeri simba rachekuvarairwa anzi eh, nziyo dzidzo moto iyo ine dzidziso yakakura uye vanogona kubatanidza magitare avo vane ramangwana rakajeka ndonzi muvhangeri simba racho kuvarairwa pafidelity apo anzi ramangwana renyu rakajeka mukomaaiwa tinotenda tinotenda vateereri
mukoma wamali bravo yoka anokwapaidza uye ramangwana rake rakajeka e, murume uyo ndomutemba ini hangu ndonzi addington mpwanya ndiri pakwadzana 5

makadiko ngoma pe tinacha perfect dhikindwayo kubechina bridge uku muteereri mukuru wechimuti nechana fm kam hanzi wao mari mukoma actor bravo anozvambura waya chaiko kam ndokuti chipo chavo icho chemagitari

nekurunga mashoko ake haasi kudzokorodza ndichaplin anesu mawire mhm. wapanzwisisa eh, haya wapari kunzwisa anzi uri kugona kurongedza mazwi nemashoko ako anzi hausi kuita repetition yakawandisa ticharamba tichiisa effort iyoyo mm. kuti vanhu vanakirwe

zviseko nana aiwa tinotapirirwa aiwa uri kugona chibaba ramba wakadaro andike ndinotenda munhu wamwari unyatsonzwa kuti bhiti rako rauri kurova unyatsorova sungura yakadzikama isina papazi isina kumhanya isina dzungu mukati kwasungura ndiyo midzi yacho yezimbabwe ka ai chisungura chako chakanyanya chibaba chinoti chinoterereka ichi aiwa ndinotenda zvikuru kwazvo haa wakanyanya hama yangu ndokupa ten out of ten apa thanks rambai muchitsigira baba Eh, ah, ndi Addington Mpwana ndini ndipakuwadzana faifa. Thanks mkoma Adi.
Ya, ya, rambo kadaro amana. Yes, haya.
Yatienda yangu. Sharp sharp.
Topa kutenda zvikuru kano. Kana mimbuya anogona mabeki vokazi ngaasi simbe chete forget chagadama amukumbura bota National FM Radio alo makadiko ah, mkoma muri kunzwikira kuresa right haa ah, fonai futi zvakare fonai futi ndine urombe papa handisitombokunzwa izvo muchose fonai fonai fonai futi nguva ichiripo mukana ndewo wese u alright aine salefemurati yalo ndinosimba hangu mukoma muri sei right bravo ari pano
ndinofara makadii baba aiwa mukoma musambonyo kana yezva murowandani ndinotenda zvangu ndinotenda zvangu regai tirambe tichipusha
aiwa thank you so much baba aiwa remangwana renyu rakajeka ndathokoza ndi aiwa ndatenda yavo neniwo baba right ndopa kuti ndazvikoro mukoma hanzi mm, eh, murume uyo anopedza masports ndati anogona zvakanyanya so ndinoti ngaafambe nebhora pasi panyoro ndini power king tawanda john kananji ndiri paswallow field eh, famu thanks mm. thanks mukoma john hanzi fambai nebhora national fm radio yalo hello makadi mushi pakadii mukoma mani ndinosimba bravo ari pano
aiwa mukoma vanogona zvavo
aiwa ndinotenda blas ndinotenda zvekuti du ona ndicristin panga ndiri kuleon kope famu kubhangeji rambai muchitsigira tikurewo
varamba makadaro tinotenda
right hanzi vaumari e, muimbi uyo kurasa mombe nekugadzira gitari aiwa ngazviende mberi ndigogo banda vari pamutora shanga apa ndatenda gogo
vabatikana chaizvo nekuti mombe dzairaswa ah, taitorohwa zvokutodaro radio national fm
Halo. Yewo bravo ari pano.
Eh makadii?
Tofara makadii baba?
Tinofara zvedu rika aiwa ari kugona murume uyu. Aiwa ndinotenda ndinotenda munhu waMwari ndinotenda rambai muchitsigira. Newsman Paddington Mazengera panyado pefamu kuGuruve. Thanks mkoma Paddy. Vari sei vanhu Guruve? Aya guru webhobho zvekuti imbouyaiwo pamusevasanga apo pakeri apo timbokusigirai. Ya rongai dhiri racho tisukeko. Anditi.
Ehe. Aya bhobho. Totenda baba.
Ndopa kutenda zvikuru mukoma wangu aiwa ka tichasiya number panapa and uh, muchataura nawo motaura nawo kuinbox uko muchikurukura nezvebasa ravo kuti riri kufamba sei. Right. Eh bravo makabarwa muri wangani muri menyu? eh, tiri six mhm.
vasikana vangati vasikana pane two vakomana vasikana pane three vakomana four vakomana three handiti kam eh. iwe uri wechingani ini ndiri wenumber three handiti kam eh.
aiwa eh, zvinofadza chose mm. right iwewe ukada kunyora nziyo mm. ukati akozozvi ndakuda kukomboza ku, ku mm. unozvitifambisa sei chii chinotanga kuya pauri chinotanga kuya pandiri masounds ma kunyanya kana ndikangova ndikangova ndega kazhinji kacho ndopandinokombazira music yangu mhm. music yangu ndine handiiroti ndinoigadzira ndichitofamba pandine ndichitofamba kunyanya kana yangu yakugeza chai ndikange ndakugeza haa ndidzinouya because ndechingonzwa masounds achiuya ndichitobatanidza ndibatanidza then ndozogara pasi ndozonyatsa kuti zvinyatsa kumeka sense hmm. eh, kuti zvive nechirevo because music yedu iyi ine chimwe chivanhu chaiinacho chekuti inokudzoreredza kuti haukwanisi kuita zvimwe kutaura zvimwe zvinhu unofanira kutaura shona yekuti munhu nemunhu anonzwisisa uye shona yekuti eh, kana vanhu inoteereka chero pavanhu vakuru vanenge vakagara vakaungana mhm. saka unenge wakubvisawo zvimwe uchiwedzera zvimwe uchibvisa zvimwe kuita kuti zvive zvinovandudzika zvive zvinoteerereka mhm. ndomagadzirira right powerful message ngarambe akadaro but studio quality yakadzikira quality yacho ndoiri kumudzikisira but anogona hake dedi dadza darlington bvochora pamazuva ekujombo kumatora ko zvinoitika manje eh, pamaquality apo ndezvekuti eh. hakuna mwana anozvarwa nekumhanya eh. Eh, unototanga une pasi zvakaita vamwe utotendererawo mhm. saka isusu tinototangawo nepasi ivo tichitokwirawo kusvika mhm. tasvika palevel rekuti takukwanisa kuafoda uh, eh, quality inosvikirwa nemunhu wese mhm. because hazvirevi kuti kana tikange tichiita zvinhu zvepasi hatisi kushuviravo zvavo zviri pamusoro because kuita chakanaka kuita kuzama kuita chakanaka kuyemura vanenge vari vari kumberi kwako kureva kuti saka munhu wese akatarisa ikoko akatarisa ikoko but nenyaya yekuti sometimes zvikwanisiro zvinogona kunge zvisina kunyatso bhalansa zvakanaka but shungu dziripo dzekuti tiinde kumberi saka zvinhu zvako chati zvekuti data auya nezvinhu zvako zvekuti vanokwanisa kuteerera then mangwana patinozouya nezvimwe zvinyowani zvezvakatosiyana nezvekumashure because munhu arambi ari pastage one unenge achikwira achikwira anditika zvichitongodaro ehe aiwa andizvozvo chezvo apa vanotaurira ka because kwamunenge muchiuya kwacho ko kune kune kune kune dzimwe reza dzinenge dzichicheka ikoko saka dzopa dzakugarai pamusoro kaimimi mauya nezvinhu zviri low quality saka apa kuzama kuda kudzira kana wakuda kudya imbwa ka eh, ibva wavodya iri hono aiwa shuviro yavo yakanaka boys ukaona munhu achishuvira zvinhu zvakadero ne shuviro dokushuvira mm. ramangwana rakajeka saka ini ndongovavimbisa kuti patinouya nenye neproject inoteera ah, tetiripamhando yepamusoro inenge ichakuputika moto chek aiwa zvinofadza chose eh, murwendo rwei magitarirwo ndeapi matambudziko anotaura kuti mm, ndasangana nematambudziko akatakara asi ndakazombozama kudai matambudziko atinosangana nawo mazhinji mm. ndeyekuti hey, ah, nzira yacho irefu mm -hmm. ah, vaya vakataura vakati ndima ine makata vairevesa because pakashata mm -hmm. machallenje yekuti uno zvotangira kubva before usati warecorda chek mm -hmm. ndopanotangira machallenges because kuti unganidze team kuti vakomana nda kuda tachakati eh kuti chizobuda chizobuda chibatanidze chizobuda ah unenge wabuda ziya mhm panodikitirwa zvokutodaro then kozouyawo zvikwanisiro zvokuti kana let's say wapedza wa, wa album wakuda kuita eh, launch yelive ye, ye show mm -hmm. pane pakudiwa pa system chichi saka hey, eh, haa mutoro wacho muhombe handitika asi tine shuviro yekuti ticharamba tichidhonza kana nyama nemweya zviri panzvimbo wani tichakusvika ikoko hanzi eh, nhamo yemurombo unondibvira pakurumurwa nemhiripiri exactly mm, usiye mukaka unenge uita kunge utsinyeka but tetichidzi tibve pane imwe stage tine pane imwe stage because munyu chaiyo chaiyo uchibva mumukaka uchinda munyu eh. nonge wasinga uri kuomeserwa zingai because ndikakuonai muine mota ini eh. ndikarisvina eh. muona senge ndakakumakai but ndida kuti urwa uri mumota riya tisvuke mukwanise kurohwa nemhepo musara mava free mhm. saka machallenges agara anotouya but anoita kuti tikure tisimbe tisimbe mm. right pane kambo kanonzi kwahanzvadzi yangu eh. wena dzirudi apa eh, yaiva yaiva yambiro kudzidziso kuvahanzvadzi dzedu idzi ma 2 k kuti kana kwaunonoroorwa uku ratidza kuva nehunhu ratidza kuti uri munhu akarayirwa kubva kune vanhu rega kutukisa kwawakabva eh, eh, because
ukada kumiridzana navamwene kwaunonoroorwa uku unoshooresa kudzinza rawakabva kuti hauna kupiwa mutemo nevabereki bhozi vachatopinzwa already but ukava nehu netsika nemagariro rwakanaka unotaura kuti nesipo zita redu refamily ringe rakajeka because unenge uri example yechakanaka kumhuri kune rimwe dzinza asi vachiriko here vachiri kuzviita izvozvo ah, vanosvika unomisidzana naamwenewo pane kamwe kamwe mhepo kakabata vamwe vakuti zviti tonzi vana chii raisisa eh. hatinzaro mm. saka mweya uyo toda kuudzinga nezita rajesu tingaubve but ndinditasira kuti mwana kana achienda akanosangana naamwene ka ndaamai vakewo futi ndozvandine ndichifunga ini aa kashoma vanhu vaya vawirirani mudhara vanhu vaya vaya ukaona vatowirirana pane mamwe adhiri ari kuvasanganisa vanokwesherana zvekutodaro ah, ibarika aa ah, kashoma kashoma kuti vanhu vaya vawirirani ukaona vakuwirirana kurati pane mamwe malinki ari kuseri atisingazivi ari kutati vabatani regai tinzwe
masana seko mkoma michael chombo michael mombo kuwestgate koko hanzi aiwaka vanogona chose awa ngavarambe vakadaro

ndambura waya kuzoti mashoko mukaka chaiwo ndinonzi godwin mapisa ndiri kunotoni 0713938538 kupinda pawairesi radio alo Hello, makadii mkoma? Ndino simba hangu mkoma Dhadza vari pa eh, mkoma mm, eh, Bravo vari pano. Mkoma Bravo varipo ndoda kuvapa sando dzavo zvipikiri ndovapa ngavarambe vakadaro. Aiwa ndinotenda mkoma wangu ndinotenda ticharamba tichipusha. Sure. Ndizvozvo. Musambo wedu we, we musungura uyu mutambo wedu wesungura uyu ndowa takaberekwa tichiziva uyu saka kuteerera radio national fm kwakanaka zvokuti ndidouglas mari pamuzarabani bo mkomadhagi kuri sei kumuzarabani haa ah, muzarabani bo zvekuti kudziya kudziya kuri kupisa aiwa regai kupisa ndokuti mvura yenaye haa ah, ngoma tiri kupusha mdhara tiri kupusha ticharamba tichikunzirai zvinyowani
rambai makadaro mukoma bravo sando dzenyu ndakupai zvipikiri ndokupai mangwana ndinotenda hangu baba ndopa kutenda zvikuru mukoma wangu kaanzi filimu ndonzi filimoni morris ndiri kumabvuku Bla- bravo anogona uyo kuti music yake chete kuti music yake haasi kuendesa kuvanhu vamwe tatotanga kutomuzivawo nhasi ya ndosaka takuya kumusha mukuru kuti zvinhu zviendeke ha as from today muchange makutodziwana nziyo kuno munongorequesta anditika eh.
bravo yo ndamunzwa anogona izwi nemagitare bho driver wepatso gift chiruka bana lady pabhorodhirapo masanzeko babanali right national film radio alo hallo hallo radio oo oh, oh. yabva yadambuka ipapo ka zvikanzi e, muimbi uyo e, basop lead master uyo akanyanya lead wacho e, ndini prosper kwenhamo kumazoe pa mbe, pambere aibokoma mm -hmm.
anzi lead master wacho akaipa ndiani anoedza lead anonzi pardon, pardon eh, fastino kana kuti jah one handiti kam Ehe.
ko bes bese anonzi walter mkuna eh, rhythm rhythm uh, an- ndaichinjana futi nda- marhythm amwe ndini mamwe ndiye walter futi Mhm. Eh, ko madrums

kwapaidza vari kurova ndiri kutapirwa hangu panapa ndiina save pamoto pedu panapa tichinzwa national fm tiri pamaini he hanzi ari kwapaidza mukomana uyo mm, ngaarambe aka achiro achirova eh, atora ruoko rwangu chairwo ndonzi mr brian madzivanzira pa one commando kako crembon uko hanzi watora ruoko rabrian madzivanzira Ah, tiri kuuyako ikoko mukoma brian
right nechalo mnotalo halo 0713938538 panational fm right ndaipi nzira yamukutora kushambadza mumanzi yenyu eh, tino tiri ka pamaplatform akaita sana youtube mm -hmm. ya vakatsvaga ipapo vakangonyora kuti actor bravo matova vanodziwana ipapo dzatakaita nziyo dzetu mavhidhiyo haufa video mavideo tine ndakaita one chete video mhm. yesong inonzi zvipo anditi kam iyoyo iri kuita zvakanaka kuyoutube bcause inenge yava ne 37000 views kuyoutube anditi kam Eh. makariitira kupi muchigara kusouth africa takariitira kupolokwane anditika padhuze nepeter mukava stadium ndopatakarishutira ko mm, mm, eh, studio yakarekodha iri kupi eh, iri kusouth africa oh. nde anonzi ani mahendere brothers anditika ndeyamishek mahendere okay aiwa zvinofadza chose ka vari eh, kuita basa vakomana ah, vari kupusha eh, zvinobva zvatonyatsokurerukirai nemi wekoko kuti muri paba muri kuita mabasa mubva mamhanya eh, studio iri pedyo panzvimbo mm. kuti mombosiya basa kumbomhanya kuno kuharare ah. achinambwe asi
muno munyika yezimbabwe tinoridza mimhanzi yenyika dzese kusouth africa kupi kupi botswana uh -huh. mozambique zambia malawi nedzimwe nyika dzemuafrica uh -huh. tinokwapaidza panapa mm -hmm. tisingazive kuti misambo yedu kunyika yesouth africa kunepenyo dzesouth africa inombonzwikawo uh, ah, mazuva ma, zvinotika manje kusouth africa maradio stations ariko akawanda uh -huh. eh, it's more than 40 saka music yedu isisi yemuzimbabwe eh. inoridzwa kune imwe fm inonzi parapara fm eh. iri mulimpopo mm -hmm. then eh, koita eh, munganalone fm mm -hmm. netevela fm idzo dziri three dziri kupi idzi dziri mulimpopo province dziri mulimpopo province dziri mupolokwani mm -hmm. ndo dzinoridza mm, sungura yedu neyekudhara mm -hmm. eh, havazo playo sezamuna maplayer amuna kuitaisu tinorimunokwapaiza zvokuti tinokwapaidza dzekucape town imimi tokwapaidza dzemujohannesburg mafanira kuti muchinyanya kupapaidza dzemuno medu ndo saka inini papo takuda kuitabeauseairplay eh, tiri kukurirwa neusouth africa but munyika muri munyika medu uko hatisi kuridzwa saka tikaona airplay munomu hateimiwo futi techikudzavo nyika yedu imiwo futi potaiwo muchiti mukaita zvamunenge maita ikoko mhanyai nazvo kuno kumusha Eh, hayo idea yakanaka ticharamba tichitongouya kunoko ndizvo sekuita kwamaita kumatiita zvakanaka chaizvo chaizvo eh. right regai ndikwapaidze pana pakambo kange kekupedzisira kanonziko kuisirana gokora eh, muna mbida dzokudii apa eh, kuisirana gokora imeseji yekuti tingati inganzi chii Opare, operation restore legacy yekusungura mm -hmm. saka tikaita mubatira pamwe mm -hmm. tinokura mm -hmm. but tikavharirana tika nzira hatikwanisi kukura zvenire rinenge
ipanzvimbo imwe chete mm -hmm. unazoita mamwe mazvenire madanso mm -hmm. akavea nezuro but akutotovatika but inyaya kuti hatina kubatana mm -hmm. saka tikabatana together we can do more handiti kam saka ngatibatei tipushe chii musambo wesungura uende kumberi tisavharidzirana kuti uyo zvaanga zvakuda kuonekera tibva tati iwe kuramba uri pasi indirame ndiri pamusoro mhm. saka ndo meseji yandaizama kusendera kuvaimbi vezimbabwe ecta bravo chikwata chanyu tonzi eh, the lucky stars handitika the lucky stars eh, lucky stars yakaumbwa gore ripi 2019 2019 saka yane matamba refu mangana ine madamba refu maviri nemasingles maviri anditika nevideo one aiwa eh. tinozvikudza chose right eh, ndozoti kune vazhinji vada kukubatai vada kutaura nemi vada kukurukura nemi vanokubatai panhamba dzipi vanondibata pa zero zero seven one one zero seven one one

601942 hmm.
aiwa zvinofadza chose eh, mune mhuri here ya mhuri iripo ku
no vana vangano vana varipo four vana handitika vakomana vangani mukomana yewa nevasikana two handitika pane here pa eh, zvikomana eh, pazvaana izvozvo patingati aa ah, kamatova aka kanenge kachateedza eh, matsimba ababa so far hapasati
mukomana aripo ari kutotaura zvekuti unoda unofarira bhora oh. eh, saka eh. hamene eh. kana zvikazochinja kumberi wakura sei mukomana mukomana ane ane nai ane ten years handiti ka eh. muna wavo vese kumuzanzi ikoko ah, vari kuno kumusha handiti ka eh. aiwa zvinofadza chose eh, mukoma eh, tinopa kutenda zvikuru nekuuya kwamaita pazuva ranhasi panational film china chevaimbi neniwo ndinotendavo nekuva pano pamusha mukuru